Бу яктагы татар авыллары, гомумән, Чуашстандагы татар авылларының мәдәни үзәге дип атап йөртәләр һәм бу инде билгеле бөтен якка танылган бренд дип әйтик инде. Урмай моңы, мәсәлән, инде хәзер уздырылмаса да, ул инде фестивальләр шушында барлыкка килгән чаралар. Э, ничек килеп чыкты ул ни өчен нәкъ менә урмай мәдәни үзәк булып китте ну һәр хәрәкәтне инде шәхесләр эшли не аерым кешеләр эшли бит инде моны Мин аны үзем 80 нче елны беренче тапкыр Урмай мәдәният йортына теге вакытлыча гына эшкә килгән идем. Мин үзем белем белән башлап агрономга укыдым. Авыллар бит зур безнең, безнең җирдә эш юк. Ә мин ашлай вакытлы гына теге агроном булганчак мәдәният йортында эшләп тор дип алганнар иде. Шулай мин Теге 40 еллап теге шунда баттым. Ә ул минем өчен сазлык булмады. Үзенә күрә бер шундый рәхәтләнеп теге кемгәдер хобби бит инде җыр биюләрендә. Ә минем өчен инде ул гомеремнең шундый иҗади шул вакытта и, ипием дә шул булды. Аннан соң дәртләнеп эшли торган бер эш булды. Әйе, мин шул вакытта ук инде аны беренче тапкыр эшне җанландырыр өчен ниндидер Кешедә булмаган хәрәкәт кирәк. Мин ул хәрәкәтне күрдем, ана шунда ул вакытта бит инде э, безнең теге шундый замана, монда бездә э, тыйынбы, юк, телевизорларда күрсәтми ул вакытта инде э, халыкның бар иде шундый теләк үзүне җырга моңга сусаган бигрәк тә инде теге латин американский европейский теге ритмнар кирәк инде ә аны беткән шул татар эстрадасы инде татар ә ул бездә юк Шуңа күрә инде мин, ә яшьләрдә теләк бар. Шуңа күрә инде без башларны урмайда оештыра башладык. Үзебезнең тирәдә генә шул аерым җырчыларын җыеп, уже урмай моңы дигән татар эстрада фестиваль инде. Менә шулай без аны үткәрә үткәрә без халык халыкара дәрәҗәсенә җиттек һәм ул 25 ел үткәргәчтән карыйбыз, сизәбез. Э, бүген бөтен дөньяда татар моңы, татар эстрадасы таралган. Шуңа күрә әкрәтен генә без аны матур итеп яптык та, аны урын башканы эзләргә булдык. Башкасы шул инде аның ничексе. Э, кытлык киресенчә эстрадага түгел, ә э, Халкыбызның аутентик сынакытлык башланды бит. Аның элеге фольклорына, аның ритмнары элекке нәрнә безнең шундый кирәк сыну туды. Шуңа күрә Урмай мыңыннан соң без Урмай Зәлидә исемле яңа шундый халыкара статусындагы үзенең фестивален дәвам иттек. Ә бу инде Мында татарлар да, төрки халыклар фестивале ул. Мында саха якут та катнаша, башкорт та, чуваш та. Үзем гомер буе төрки халыклар бергә яшәгән. Шуңа күрә безнең гомуми шундый җыр биюләребез күп булса да, һәр халыкның үзенең матурлыгы бар. Менә шуларны бергә җыеп, сезне

Һәм шундый ук Урмай безнең үзенә күрә Диния нәзарәте белән берлектән үсеп билгеле. Э, менә яңа теге халык бит инде дәррәү дингә килде күбрәк инде ул яңадан кайтты дип әйтәм инде шундый шундый мөнәҗәтләргә шундый нәшидләргә шундый кирәксене туды. Шуңа күрә без уйлап чыгардык тагын шундый без аны арт мәтхия, Аллаһу Тәгаләгә зикер әйтү, менә азанда әйтәләр шундый, шундый мөнәҗәтләр, нәшидләр фестивале. Аны да дистә еллап шу урман җирлегендә үткәрәбез. Менә шулай әкрәтен генә урман җирлеге үзенә күрә, үзенә күрә ул Мәдәни э, шундый үзәккә әверелде. Билгеле, ул Бүген Урмай бөтен республикадагы татар авылларына ул үзенә күрә шундый методик үзәк булып, һәм шундый фестивальләр, җырлар үзәге булып санала да һәм үзен эшли. Монда бит э, анардан башка тагын шушы урман җирлегендә төрле семинар не практикумнар үткәрәбез анда бит инде нәрсәдә эшләрсең баштап җирле халыкны шул өйрәтергә кирәк шул милли уен коралларына бит элгәре юк иде бит инде халык уйный иде гармунда и бетте бүгенгесендә безнең җирлектә татар э, думбрасында уйныйлар, күрәйләрдә уйныйлар, аннан барабаннарда уйныйлар. Барабанны татарныкы дип кертеп җибәрү урмайныкы урмайда башланды миңа калса. Миңа калса мин дә шулай дип уйлыйм. Э, бит без татар гомер буе дәүләтле халык булган. Э, дәүләтле халыкта ничек инде ул барабан булмасын. Башта миңа аны кыстырып әйтәләр. Э, чуашлар шикелле Э, Марилар шикелле барабан дип. Ә гомумән алганда, бездә бит урманда күбесе төзүчеләр яшәгән. Төзүче. Бит менә алар э, аларның төп шундый эше күп вакытта күперләр ясаганнар. Ә менә күперләр ясаганда анда бит иң авыры э, свай суы. Ә свай суы өчен ул билгеле безнең җирле, безнең мишәрләребез, төзүчеләребез барабанны кулланганнар. Менә барабан сугып, нинди дәрт биргәннәр. Менә үләг дә бар. Аннан мин исемдә гөмәгәндә э, сугышка хәтлек, сугышка кадәр авылда шундый туйларда, э, скрипкада, барабанны да кулланганнар, аны тальянка да кулланганнар. Э, гүрәй, бездән күрәне, безнең халык гүрәй ди. Аны әлдә ул борынгы гүрәйләр бездә сакланып килә.

Аны без аны гомумән алай дип әйтә алмыйбыз да инде. Безгә бит инде ул теге авыздан авыздан ишетеп килгән ул җырларны аны без теге элек кайсы вакытта кулланганны әйтә алмыйбыз аны. Менә бит күп кенә безнең теге Мордовия якларында теге халык арасында халык җырчысы буларак инде теге Абдулла Кротов булган. Ул аның шундый күпкырлы аның җырлау мөмкинлекләре элек бит инде клуб учреждение булмаган, усы булмаган. Ә ул аны күбрәк җырлаган халык үзе ул теге балик сукыр булган. Һәм тамак туйдырыр өчен бәлки инде шундый поездларда җырлаган ул. Аның туйларда шундый төрле мәҗлесләрдә җырлаган. Иң мөһиме ул таба белгән и борынгы җырларның кадерен белгән мына безнең теге алтын урдадан килгән шундый үзенчәлекле җырларны ничек тә ул үзенең аның саклый алган һәм шуны э, халыкка бирә алган ул гаҗәп әйбер нәкъ ул тапты дигән җырны э, кайсысы сезнең репертуарда э, әйтер идем басым ясап сүгән яр дигән ул да ләмберә мишәрләрен җыры Анда инде билгеле безнең татар халкының инде мишәрләрен дә башкаларын да бөтен мәгънәсе бит анда мәхәббәт җырында мәхәббәт э, туган иленә мәхәббәт э, сөйгән ярына мәхәббәт инде ул э, гомумән алганда милләтенә тормышка шундый инде алар инде төрле формада бәлки ул мәҗәз формасында булгандыр, э, бәлки бакша башка телдә булгандыр. Менә шуңа күрә бу сөйгән ярда да мәхәббәт аны чагыштыру. Э, ике чашка, э, берсендә шикәр, берсендә бал. Э, әтием шикәр булса, әнием бал булса, ә сөйгән ярым минем алардан да татлырак дигән шикелле. Менә Гаҗәев шундый Матур философия иде, шундый матур җыр инде. Ул җырны җырлаганда, белмим, сезнеке ничек, кешеләр шулай әйтә әле. Анда башка энергетика. Кастән чыккан үзеңдә симсә дә каласың. Менә күп сөйләмичә халык аны тыңлап карасын.

Теге ул кайсы вакытта кешеләр үзләре предлагать итәләр, менә шуны уйлап карагыз нәрсә икән дип, шундый кешеләр. Ул һәрбер җирдә үзенең шундый кешеләре бар теге, шул эш белән эшләүчеләр. Без тарих эзләп йөргән шикелле. Да, да, да.
Но алар бик сирәк, кайсы вакытта шундыйларны табып була тегене. Аннан соң әле эзләнеп бетмәгән үзебезнең җирлектә дә күп бит әйберләр. Просто аны теге Аның кыйммәтен сизмиләр күбесе. Бар, ләкин белмиләр. Да, да. Менә шул ни бию, иске биюгә, на все просто кажется, аны бит кемдер белгән еш кыйммәтен.
үзенчәлекләрнең яңгырашы мөнәҗәткә дә ошаган кебек бигрәк тә инде думбра белән э, уйнагач кайдан килеп чыкты бу номер дип әйтик инде бу очракта думбра белән бу җырны бергә кушу Кем башкара аны, кайдан килде ул менә шушы башкару үзенчәлеге дип әйтим инде? Без, гомумән алганда, борынгылыкны эзлибез. Ә кызганычка каршы безнең күп кенә менә без безнең буын, бездән элгәре буын, алар тәрбияләнгән баянга, гармунга, аның бит инде ритмнары башка. Ә элгәре алтын урда вакытында ул инструментлар бит безнең халкыбызда булмаган. Ә булган нәрсә булганда безнең? Думбра билгеле булган, гүрәй булган. Аннан соңрак инде теге кубыз булган бит инде шундый. Кул кубызлар булган. Менә шуңа күрә эзләнә эзләнә безгә үзебезнең борынгы теге шундый моңнарның тавышы кирәк булганын күрәбез. Аны кем бирә? Димәк, аны думбра бирәләр. Шуңа күрә думбраны эзли башладык. Э, бүгенге көндә татар думбрасына кыттык. Анын дәүләт күләмендә дә, аерым Ясаучыларда юк диярлек. Бер Алла биргән безгә теге Геннадий абый Макаров, ул шул татар думбрасы өстендә эшли. Без анардан ике шул э, думбра сатып алдык. Аны думбраны сатып алу гына түгел, аны мунибрить эшләргә кирәк. Э, Безнең бәхеткә, безнең э, консерваториядә шул Геннадий абый э, укыткан Кафедрада этник бүлегендә безнең Рәзилә Сеенеева укый. Ул башлап Чабаксар музыка училищесын бетерде. Хәзер консерваториядә. Ул безнең Мишәр ансамблесының солисткасы. Менә шуны китереп, без үзгә яңа аваз эзләдек. Думбра авазы. Ә думбра авазы аны бөтен җырга да салу авыррак. Аны салсаң да һәр вакытта безнең теге мыйларыбыз, безнең күңелләребез э, тизенә кабул итми безнең тәрбиябез юк аңа шуңа күрә инде мына без монда күбрәк мөнәҗәт формасындагы җырларны сайдык ак калфак билгеле сез дәрсәтәсез ул мөнәҗәт стилендә язылган шундый борынгы җырларның бер берсе менә без хәзер эзләнәбез Элекке мишәр җырларын шул сөйгән ярын алыйк. Думбырага салсаң, ана ул да бит ниндидер анда башка хисләр теге далалык булсын монда шундый инде шундый баш үзенә күрә тагын да матурлык барлыкка килүе мөмкин.

Аның арасында онлы ай кыш үтәр. Яшьләр күп менә ярап балалар уйнады курайда. Аннан соң шул ук Илнар, Илдус, Рәзилә алар бит инде яшь буын. Алар сездә тәрбияләнгән дип аңлыйм инде һәм менә монда кире әйләнеп кайтканнар. Аларга нинди максат куясыз, нинди өмет баглыйсыз бу кешеләргә? Мин 80 нче елны эшли башлаганым, моннан 40 ел вакыт үтте. Шушы менә шушы куйган куйган максатны ул үзаңнымы, үзаңсызмы? Менә шу 40 ел дәверендә миңа килгән балалар тәрбияләнде. Шул ук Илдуска, ул миңа Илдус Шайдуллин, бин Татарстанның атказан артисты, 9 яшендә килгән иде. Ә ул инде үсте бүген инде артист дәрәҗәсенә. Ул үзе бүген балаларны укыта, балаларын тәрбияли. Аның укытучылары инде менә Илнар Хисамов безнең э, сөйгән ярына бик үзенчә җырлый. Э, ул башлап безнең музыка мәктәбен укыды бездә генә. Аннан соң э, Казанда мәдәният институтын бетерде. Ул да әйләнеп кайтты. Аннан соң быел музыка Чабаксарның музыка факультетын бетерүче Азат Фасутдинов кайтты. Быел яшь малаебыз керде Чабаксарның музыка училищесына. Бу беләсезме, безгә бездә бит гомумән бит яшьләр авылдан бик озакка китмиләр.

70 проценты авылга кире кайта. Авыл безнең халыкның монда вирус. Еракка китеп эшләсәң дә, эшләпкә каяган китсәң дә, кире әйләнеп кайтып, менә шунда тамырларны дәвам итү. Мондый хәл бер кирдә юк. Наш безнең Тукай, Урмай, Шыгышнан, Чувашстан татар авылларында, мишәрләрдә. Ул канга сиңгән. Теге үзеңдә патша булып яшәү. Рәхәтләнеп яшәү. Ул безнең кеше тарыга, бездә эш юк, усы юк, бусы юк. Ә безнекеләргә каннарына сеңгән юктан бар итеп дәртләнеп булса да үзеңдә шул рәхәтләнеп яшәү. Менә шул шуңа күрә дә безнең яшьләребез э, э, кытлык юк яшьләргә. Алар төрле жанрлар, төрле сфераларда эшлиләр. И шулай ук мәдәният өлкәсендә дә рәхәтләнеп үз көннәрен күрәләр.
Менә без сөйләшкән вакытта э, мишәрләр дип тә әйтәбез, мишәр халкы дип тә әйтәбез, э, мишәр татарлары дип тә әйтәбез. Һәм инде башка төбәкләрне дә менә сез йөреп чыккан кеше, шул ук Чиләбе яклары, шул ук э, Нижгар яклары. Анда яшәүчеләр үзләрен кем дип тоялар, кем дип әйтәләр. Ул менә мишәр белән татар бит инде ул ничектер теге икесен бер тигез куеп, аерым халык дип әйтеп булмый торгандыр бит инде. Бу сорау бик бик актуаль минем өчен инде. Теге менә җан исәп алу өчен генә түгел, гомер барышында элгәре менә бу бездәге халык мишәрләр үзләрен мишәр дип аны теге ассызыкламыйлар иде. Бөтенесе уенда татар дигән сүз. Без татарлар сүздә юк. Татар мишәрләре. Ә шулай да үзләренең теге аерым теге шундый мишәрлекләрен белеп белеп яшиләр безнекеләр. Һәм аның белән мактаналар да. Но нигезе бөтенесе анларны татар итеп хис итәләр. Хис итәләр. Чит төбәкләрдә дә шуны тоясызмы сез? Мәсәлән, Пенза якларында, Пермь якларында. Әйе, әйе, бик нисең дә бит инде. Без бит аралашып яшибез. Безне теге э, бөтен дөнья татар конгрессы үткәргән бөтен чараларда болай да без бер-беребезгә барып йөрибез. Без аны сизәбез. Беркемдә мына мин беләсе, мин моң күз алдында, мин дусларым алдында, танышларым алдында беркемдә үзләрен

Супер! Танышына әйтәсем килә, безнең бит Кәрбән мирас дигән проект быел дүртенче ел эшли. Шул проектны без аны аның кысаларында җидек шушы мишәрләрнең Чиләбе мишәре булсынмы, Чүпрәленеке булсынмы, Мишгар яклары булсынмы, һәм башка яклар үзебездәгеләрне, Чувашстандагы җырларны бергә җыеп туплап, ул анда фәнни нигездәдән дә ул, болай нигездәдән дә шуларны җыеп бер зур итеп, матур итеп программа эшләдек. Менә шуны күрделәр, ул хәзер Бөтен ул проект Казанда булып кайтты филармониядә. Анда без күрсәттек Казандагы этнографларга, фәнни кешеләргә, болай халыкка инде. Аны бик яраттылар. Һәм шушы зур безнең дәрәҗәле эшебезне без хәзер күрсәтәбез Чуашстандагы бөтен татар авылларына, шәһәрләренә. Ул гына аз, чыгабыз күрше Татарстанга, Түбән Новгород, Мижгар якларына, Ульян өлкәсенә, Мари өлкәсенә, аннан китәбез Башкортостанның Туймазы, Уфага, аннан Алла бирса юллар безнең Волгоградка, анда безнең татарлар урлары бик күп бит. Алар барысы да күрергә тиеш, белергә тиеш. Аннан без юлны дәвам итәбез Балкар якларында янында яшәүче кардәшләребезгә һәм август айында Кырымдагы үзебезнең кардәшләребезгә, татарларыбызга хәзинә буларак, менә бу сезнең бу ынтылган әйбер дип күрсәтеп, социаль шундый проект инде. Шундый олы яшьтәгеләрне, яшьләрне күрсәтеп, бергәзгә шундый зур итеп, матур итеп күрсәтергә исәбебез. Моны инде бөтен дөнья татар конгрессы э, үзе күреп бу байлыкны халык күрсен дип, объектны җан исәп ал шундый дигән алда зур эш көтә бит. Барсын да уй фикер, үзебезнең милләтебезне, татарыбызны зур итеп, көчле итеп күрсәтергә. Бит ничек тә булса, сезнең тә минем теләгем татарларны ахыр заманга кадәр җиткезү шундый көчле итеп, матур итеп күрсәтәсе иде. Моңа мин ышанам. Ник дигәндә, татарлар дәртле халык. Дәрте барда, ди, аның җиңүче буласы, аллабирса. Әле безгә, без татарларның артыннан үзебез генә түгел, башка милләтләр дә иярер, аллабирса. Шуңа күрә алга!